tiri kufambira mberi nedzidzo zvedu bible pfupiso nhasi tiri pachitsauko 149 chebhuku ramapisarema ndini wenyu mufundisi makiwa chitsauko 149 rwiyo rwekurumbidza ndingango tiri mukati menziyo dzekurumbidza nhasi uno david uh, sorry ndakuti david ka hatizivi uh, ndiyani akanyora uh, but then shoko ramwari rinoti panapa rumbidzai jehovha Sing unto it to the Lord a new song. Amen. Eh, nyaya yerwiyo rutsva takamboitaura tichatanga inyaya yeexperience nyowani zvinhu zvakaitwa namwari muupenyu hwako zvaunoti zvine matsimba manyoro but ndinoona ine mazuruzuru ekuzoimba rwiyo rutsva taponeswa rwiyo rutsva ruchaimbiwa nevachadzikinigwa pano panyika ivo vazvakanzi vamwe vakada kukopa kurwuimba vati vakarukonewa nokuti vakanga vasina kubva mumadzudzo enyika saka panozonzi takaimba rwiyo rutsva rwiyo rwamozisi negwayana the bible is clear kuti vese vanokudza mwari ngavamuimbire rwiyo rutsva kana tichiimbira mwari hameno kana takambozvitaura kumasure kana tichiimbira mwari hasi kuti mwari anakidzwe aa ah. Mukuimbira Mwari munohwededza iwewe kuna Mwari nokuti Mwari haamuvhiwi nekuti kwaimbwa titamboimba seko neuchimboimba bhesi rakaita se rekuti mwari akuti aa ah, apo paimbiwa bhesi apo aa ah, mwari ane achiitira isu kuti tikaimba zvakanaka tinohwedera padhuze namwari saka muchizoona vanhu kana vakuimba vanotsinzinira kudai vanhu vachisimukira chikonzero ndiye ari kuhwedera kwete kuti mwari mwari akagara ari padyo nesu nguva dzese kana tamukanganisira anobva abva kwabva kwanzi panapa let israel rejoice in him that made him amen mwari wakatisika israeri ngaimurumbidze vhesi 3 inorasa vanhu vakawanda ndoda kuti muitarisise nokuti chazoitaura pakupedzisira even paitsauko chekupedzisira kwanzi e, ivavo eh, ngatirumbidzei zita ramwari let them praise his name who israel ngairumbidze zita rake amen in the dance mm, vamwe vanobva vati totamba apa mukacherechedza ndakaitsvakurudza munogona kutsvaka varereri kunzi in the dance panapa mukazotarisa mozonzwa konzi let them sing praises unto him with the tambel and harp saka in the dance kureva kuti pa chiri kunzi dance panapa hakusi kutamba asi pari kunzi eh, chaive chiridzwa chainzi dance monoitsvaga ka eh, chiri kuburitswa pachena kuti saka chiri pakati pezvimwe zviridzwa tamborini nehapu saka pari kunzi panapa vanhu ngavarumbidze jehovha vachiridza zviridzwa izvi Eh, kana mada kutamba handizivi kuti mume muchitamba sei nokuti hatiudziwi kuti munoita mastepi mangani muchiinda kurudyi mastepi mangani muchiinda kuruboshe munojamba muchisvetuka vamunobva vati totamba sadavid chazozviona mangwana but pana apa pfungwa iripo ndeyekuti munhu anonzi israel ndoshamisika kuti ini ndava muchida kutamba imi musiri among the israelites Israelites iri kutaurwa panapa hakuzi rudzi but vanhu vanoita zvakanzi naMwari zviitwe kuna Israel. Iyo akakundikana Mwari akazoti haa ngavachipinda vese saka takazoupinda uyo momo. Zvakapiwa Israel naMwari ndio mitemo gumi yake. Ndoshamisika vanhu vada kutamba vada kusvetuka but va, Israel here muri kuita here zvakataurwa naMwari. kwanzi pana pakupedzisira kwanzi let the saints be joyful in glory amen let them sing aloud unto upon their beds amen kwanzi masaints panapa ndovanorumbidza mwari ngavarumbidze mwari pavari kunorara rwauti nguva dzese why chikonzero chapiwa panapa nokuti mwari iye mwari uchasunga ndapa vhesi 8 takutopedza uchasunga madzimambo nengetani ende nevanhu ne vake vese necheni ne, ne, uchavaisa muprison why nokuti havasi kurumbidza mwari apa ndabva ndarakaridzwa zvakataugwa najohn na, na, na kuti ndakaona vakasungwa vachitiza kusungwa kuri kutaugwa panapa zvinoburitsa pachena kuti vese vasingadi mwari vachapinda prison itsva yavachasungwa najehovha but havasi kuzosungwa makumbo nemaoko anooneka vati vachasungwa nokuda kwejudgment ichazoitwa pakupedzisira katinamatei ishe tomutendai tinokumbirisa changamire kuti mwoyo yedu iyi ijaire kukudzai panguva dzese muzita rajesu tanamata Amen. Kana kuda bata plus 263772204766 Mwari akomborerei tosangana paitsauko chinotevera.